Croeso, Rhys ma. A tro hyn, ni'n mynd i fod yn neud rhywbeth ar thema y teulu. Felly, um, mae croeso i chi addasu hwn i fel byddwch chi yn amlwg yn gweld eich teulu chi, a faint o bobl sydd gyda chi ac yn y blaen. Uh, pedwar sy'n yn teulu ni. Felly, dwi'n mynd i fynd am bedwar person gyda rhyw fath o border bach sydd yn gweud ein teulu o gwmpas yr ochr. Uh, yn amlwg, chi'n lli addasu fe to i ddweud teulu y Jonesiaid neu y Tomosiaid neu beth bynnag chi eisiau. Oce, okay, so ddechrau bant. Mae'n dechrau bant yn debyg iawn i un um, dŵdl arall dwi wedi gwneud y ffrindiau. Dau berson. Ni'n mynd i gael Llaw yn mynd rownd ochr yna. A llaw yn dod rownd yr ochr yna. Oce. Okay. Wedyn, mae llaw dde y person yma'n dod rownd fy hyn a yn mynd i fod ar ysgwydd un person. A wedyn bydd yr un peth yn digwydd yr ochr as. So bydd ni rhyw fath o siap yn yn digwydd o gwmpas hwnna. Ond cyn neud hwnna, mae'n haws Tynnu llun un dau blentyn fyna. Wedyn ni'n gwybod yn union ble sy'n eisiau ni fod yn rhoi y llaw arall. Okay? Felly, mae dyn ni'n pedwar person ni. O ran y plant, dod o gwmpas, dod o gwmpas a wedyn gallu ei nefyn yn syth lan a wedyn mae lan i chi os chi eisiau rhoi mwy o fanylion lawr mae croeso i chi gallwch chi roi um, manylder siwmper Cris neu be bynnag um, gallwch chi roi gwallt y mewn ac yn y blaen chi'n gwybod erbyn hyn y lleia o fanylder o ran pobl sydd da fi y gore. Um, wedyn, ni'n mynd i gael y person yma. So braich y person yma yw hwnna. Dyna pan bod hwnna'n dod rownd. So mae'r fraich yna mynd o gwmpas y cefn. A wedyn bydd braich y person yma mynd rownd agos mae lawer draw fan hyn. Felly mae eisiau dod lan a rownd fel 'na, felly mae'r fraich yna mynd tu ôl and o mas wedyn fyna. Ok, so dyna mwy na lai, jyst eisiau mynd lan ar fraich hyn fi, a falle mynd lan ar fraich yna. Dyna mwy na lai ni nawr o ran y pedwar. Ok, so wedyn ni mam, dad, doi blentyn, neu beth bynnag byddech chi'n hoffi um, iddyn nhw fod. Okay, mae hwn yn ei cerdyn hyfryd. Um, galle fe hyd yn oed fod yn gerdyn silatades am y pam lai. Okay, neu cerdyn, gallwch chi fod yn danfon at mewn gyd chi, nain taid ac yn y blaen. Reit den. Um, a hefyd, bys yn neis fel wedys i gynnau, gallwch chi bersonoli fe gyda enw eich teulu chi. Yeah? So gallwch chi roi enw Yy pawb sy'n eich teulu chi o gwmpas yn lle defnyddio ein teulu ond ar gyfer y dŵdl yma dwi jyst yn mynd defnyddio y ge- thema ein teulu a- a'r geiriau ein teulu yn amlwg fel bod chi'n gallu defnyddio fe fel chi'n moyn. Okay? Mae'n un da os chi yn astudio um, y thema teulu yn yr ysgol a bod chi'n chwilio am rhywbeth i fynd ar clawr llyfr Mae'r un yma'n gweithio'n dda fel darn o gelf ar gyfer hwnna ein teulu. Reit de, sypre mesur dwi fi, felly gallen ni wneud bocs bach taclus yn mynd o gwmpas y lle. Yn anffodus does dim dwi fi ar y funud, felly mae ni ni yn mynd i fod yn mynd o gwmpas a sylwch mae gyda fi ddigon o le o gwmpas. Dwi ddim wedi mynd yn rili really gil lan yn erbyn y bobl, Dw i lle ar y ddau ochr yma. Digon o le ar y top ar gyfer ein a digon o le ar draws y gweilod ar gyfer teulu. Okay? Felly peidiwch mynd yn rhy gil a'n rhy dyn o um, lawr neu lan fan hyn. Mae eisiau lle arnoch chi, okay? Right, so peth cyntaf sy'n eisiau gwneud yw ni'n mynd i dorri fe mwy na lai yn ei hanner. Ok, sim, rai, sim ots yna, dwi'n yn berffaith. Ni'n mynd i fynd lan wedyn. A wedyn ni'n mynd i fynd lan fyna. Felly dyna ein, e, i, yn. Ok. Wedyn ar gyfer y teulu ar y gweilod, mae eisiau um, pedwar bocs yw e rili, ond mae pimp llythyren dyn ni. So mae ty yn mynd i fod yn cymryd y lle yna i gyd. Ok, so yn dod lan at y plentyn. Mae eisiau ni ffitio yr E ar i gwpan gan adael, pidwch mynd ar hwn ry bell draw fan hyn, neu bydd ddim da chi coes ôl tacles. Ni'n gallu ffitio coes yr ôl mewn fyna yn barod, sy'n golygu bod dyn ni i gwpan mawr neis ar y diwedd. Okay, so mae dyn ni E, I, N, T, E, i LE. So dyna pam wedais i mae pedwar bocs yn glir, so mae'r bocs ola yma yn un mawr sydd jyst wedi rannu gyda'r LE. Os ych chi digwydd dy fod wedi mynd yn rhy bell draw gyda'r linell yna, dyw e ddim yn diwedd y byd, gallwch chi ddod yr LE na lawr fan hyn. Bydd e jyst yn meddwl bod chi gwpan chi bach yn llai a bach yn uwch i fyny. Okay? So ein, felly ni'n mynd i fynd E. Felly ni'n ei llun dwbl mas ohono fe. A liwio fe mewn fel ni arfer wneud yr un peth fan hyn. Ok, just liwio hwn mewn glai. Be sy'n neis am yr un yn hefyd yw gallwch chi ddewis pa bynnag liwiau byddwch chi'n moyn. Os oes lot yn eich teulu chi, Yr un peth i chi wneud, okay? yr un math o batrwm, gallwch chi ffitio person bach extra yn y canol, gallwch ffitio agor y e mas ychydig a ffitio mwy o blant mewn, os chi eisiau rhoi um, nain taid neu bynnag mewn, goeswch chi jyst ychwanegu mwy o bobl ar draws y cefn. Um, yr un peth i chi'n mynd i wneud, chi'n mynd i dorri fe ar draws y canol, fel byddwch chi lle ar y top i ein a lle ar y gweilod i teulu. Okay? So E, fi'n mynd i fynd am E, fel prif lythyren yn y canol fyna, achos dwi'n credu bod e'n mynd i weithio yn well na i dot bach. A wedyn mynd am yn yn dy lawr, neu'n dy lan yn hytrach o'r gweilod. Just gysio hwnna, na fe. A wedyn liwio hwnna fan. Na fe. Felly dyna ein, a wedyn teulu. Yr un ffordd ar i fel eithon ni, ond tro hyn ni'n mynd i fynd nôl lawr am y cyfnod i gweilad. Lliwio'r triongl yna mewn. A chi'n gallu gweld mae'n bend i i ar fi'n dod i ben. Fi'n credu bod digon dy fi jyst i orffen y llun yma. So ty, e nesa. Bach o trwch es. A i gwpan. Bwl yn barod, wedyn nhw'n rhi gwpan arall wedyn nhw'n gallu dod lawr hwnna. Yn symud rhaid iddo fe gyfateb dy hwnna o gwbl. Just look a cyd-ddigwyddiad i weld bod nhw gyda'i gilydd gyda fi. A mae wastad werth, chi'n gweld fi weithiau mynd nôl dros linellau, mae wastad werth trio cael y llinellau yna mor syth a mor rwydd ych chi'n gallu. Ffordd gorau neu, jyst cymrwch amser ac yrwch a byddwch yn hyderus jyst yn mynd un llinell bach tapus trwy ddo. Um, dwi ddim wedi trial ffitio gwaelod i'r ên, dyw'r ên 'na ddim yn bwrpasol yn dod mas o'r person na dim byd fel 'na, dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn unrhyw ddarn o'r wisg, mae y llun yn gorffen yn fan'na. Sa chi moyn, mi allwch chi liwio y canol 'na mewn yn ddu, os chi'n meddwl bod e'n mynd i sefyll mas mwy, um, sa i wedi penderfynu eto, dwi'n mynd i edrych yn well gyda fe, neu beidio, neu beth gallech chi fod yn neud i roi llinell mewn y draws, a lliwio'r hanner top, yr un lliwio'r un a'r lliw y gwylod yr un llewer i gwpan fy lan i chi. Okay? Ond um, dyna ni, mwy na lai, ein teulu, un digon rwydd. Um, unwaith chi'n cael y llun ar y dechrau'n iawn, mae'r llythrennen hwn yn uh, ddigon syml. Felly, disgwyl mlaen i weld beth chi yn creu, yn ailywio hwn nawr fel bod chi jyst yn gallu gweld y math o beth gallu fe edrych fel. Okay, so pob lwc i chi. A dyna ni te, ein teulu wedi liwio mewn, uh, just wedi mynd am lliwiau digon lliwgar, uh, stym yn y reswm penodol pam dwi wedi dewis pa bynnag liwiau fi wedi. Uh, disgwyl mlaen i weld beth chi'n creu, yn enwedig y rai os chi'n uh, dewis personoli nhw. Bydde fe'n gret gweld uh, rhai gyda enw ar teulu, cyfyn o'r teulu, um, y ci, y gath, Meddyliwch beth arall gallwch chi fod yn ychwanegu mewn agos fel fi'n dweud unwaith chi wedi cael y syniad a a'r llun yn y canol yn gywir mae'r geiriau o gwmpas yr ochr yn ddigon rwydd. Felly pob lwc, cofiwch rannu be chi'n creu a disgwyl mlaen i weld nhw.